Hi, welcome to Gazankulu Entertainment in Johombo Swash. Ni wile nakambe hi an interesting video ni nghena President Ben Menga na nkulukumba Wukar. Okay? Yes man, topic iri loko Diman, loko nkulukumba lwa a yevula or a nodzola or a hlanganya president Benny Mayengani na vandla ra yona hi ndlela ya xiyimo xa le henhla ku na mhaka yin'wana ni nga fika yi kotlana laha mani yi fike yi kotlana ni vhele ku e kasi ku endzakalani laha South Africa mhaka leyi sungule la Scodas a nga fika a post-a Xongirhangani Xongirhangani a yime na xiyisa xo karhi laha va mbale two match va tikomba i nga ri a va ri eka date. eeh yes mhani ivi then ku nghena e Gumabedlhe mhani ti fika la ti comment ti tsala ku one man's ex is another man's treasure ivi vhi yi va yi sukile kwala lomu mina ku sala ku kombisiwe exi a ku ri xihongi na xisa xo karhi lani va mbale to match mhani. Ivi endzhaku ka swona yi vhe yi va yi sukile yi va add mavele then vona most of the time xingirhangani yi tshama yi karhi yi ndhundhuzela gagax yi ndhundhuzele gagax yi tsala leswi landzelaka let me take this time and appreciate gagax the only person who assistant me a lot when it comes to events. A ku ni mina ni teka nkarhi wa mina ni ni khensa Gagash eka va leswi a nga ni pfuna hi swona loko swi ta ka ti-events ni tive ku famba ti-big events because of you ni tive ku famba ti-big event mitlangu leyi kulukumba hi mhaka ya mani ya wena Gagash munhu wa byeriwa a hanya even when people come to tarnish my name he never follow it a ku hambi vanhu va ringeta ku ta va ta onha vito ra mina. I always say I give a big thank you to your mom who raised a child who is full of respect ako ni khensa mhana wena va nga ni kurisela va nga kurisa n'wana loyi a a nga na nhlonipho n'wankulukumba ngopfu um ma vona la um yi le ku khenseni ka dyimani ku yi endlele swa kahle ngopfu a mhaka ya tigigi yi tive ku famba ti-big events yi ya lani a ku hostaka gaxi yi fika endla yini swi tshamiseka swilo Yes mhani ku na lani va nga tshama ku duma ku ri Gagax yi nga va yi karhi yi nozela xonge rhangani hi ndlela yin'wani xiyimo xa le henhla mara i vi yena a nghena laha a ku ha mina ni nge tleli na xonge mina he ni nge tleli na xona swo fana na sweswiya so la yi le ku khandziyeni ka dima yi nga yi n'wi khensa yini na a hi fambeni hi ya vona Gagax u vuye a ti kumela munhu. wo hanya na yena munhu loyi u hanya na yena va ri i Scony wa ka gaza Scony wa ka gaza hi vuye hi ya twa ku va ri i loyara i loyara yi mbala maphuraphura yan'wana ya strong ngopfu ivi yi nghena lani yi endla timhaka ta kona yi yimbelela swigevenga leswiya hinkwaswo yes mani ivi then loko mi langutisa hala ka xinghirangani. Xo ni rhanga ni three days back ndzi fika tsala leswi landzelaka. Ni runguleleni Mister Vukeya shame hambi va hluvurile phuraphura u ta twa mani a lomu na ku sala ma vona ku ri ka ha ri xi yisa lexi a lomu na ku salani ka picture leyi ka ha ri the same picture yo fana na leyi a ku ri siku rin'we laha. I mhaka ya malati that's why mpahla leyi yi ti komba nga ri yi hambanihambanile hi ti-colours mara ka ha ri siku rin'we loko mi langutisa na xibelani xa ka ha ri the same dealer va ri hi yona Mister Vukele so nge rhangani i nga ri se va ku ti kumele munhu wo hanya na yena loko xo nge rhangani yi ta yi tshame nkarhi wo leha yi karhi yi nga xi kombisi xi hisa lexi eka public se hi lexi yisa lexiya lani mani ma yi vona na beke ya kona M_A Vukele ma yi vona xi mbale phuraphura leri va ri vulavulaka laha. eya leswi vulaka leswaku ya na xona i yini i loyara how come munhu wa gagaxa a ri loyara na munhu wa xongi a ri loyara ku nga ku kha ku humelela yini la ku nga va gagaxi loko yi hete ku kuma munhu luyani yi zamele xongi rhangani xi yisa xo karhi. xi kha xi suka kwale ka ka ntirho wo fana na wolowo hala tlhelo xi nga rhanga na yona i nga ri yi tirhisana na timhaka ta nawu laha na Gagash a tirhanaka na mhaka ya nawu se ku endzekeleni laha xi nga rhanga a tsala laha ku byalani Mister Vukele ku namuntlha ku ya le seventeen hi ambala navy blue and cream va nga bayisi ku yiwa kwihi na a seventeen seventeen where laha ku nga na gagax gagax laha a nga na munhu wa yena munhu wa yena laha a nga ri loyara loyara leri na munhu wa xinghirangani a nga loyara e kasi ku humelela hi ndhawu leyi yeses hayi a hi humeni kwalaho ndhawu leyi ku na ku zamelana zamelana n'wanuna ndhawu leyi a ni yi voni kahle a ni ri swona no hlaya ku pima heyi gazankulu hayi timhaka ta vanhu a hi humeni kwalano ina mani ku voneke xi yisa xin'wana mani um xi karhi xi hlanganya benny mayengani hi ndlela yin'wani xiyimo xa le henhla xi kha xi hlamusela ku xirhangu lexi suma risimu ra benny mayengani ra mutondlovhani xi ri ba kahle ngopfu ku tlula benny mayengani ni ku e a i mpela risimu leri a ri fanele ni record-e hi yena muyisa loyi i va ndhaku a heta laha a hlanganya benny mayengani hi ndlela yin'wani xiyimo xa le henhla ku ya um na mutondlovhani wa vona va kahle kwale ku cineni. mara hayi ka leswi swa swa swa ku rhanda tiko va nge ri fambisi tiko a hlamusela laha a hlaya ku pima ku loko ku huma zuma ku nghena Cyril Ramaphosa a hi ri sure ku u ta fambisa tiko kasi Cyril Ramaphosa se a ha tumbeta mali emapurasini ka Z_Z a tumbeta mali yin'wani yo tala ngopfu ehansi ka xibedhlele xin'wana xa masocha ya a vula sweswo laha ni ku nga ku kha ku humelela va nga va kha va holovelana. hi ta swi kuma as time goes on mara no well um here's the video ya nkulukumba wo karhi a karhi a hlanganya ben mayengana a karhi a discourage ya ben mayengana a karhi a lava ku jikisa tikhamera ta lava va nga yimela ku vhotela president ben mayengana na vandla ra yena ra a a d p ku ri va nga ha vhoteli yena va vhotela un'wana yes swi vulaka jealous leswi here's the video ya nkulukumba loyi ni vulavulaka hi yena hi mina mdondolofane hi mina cilavaloni hi mina mani na se va kona mdondolofane va kahle ka ku cina mara a ni khoni ku ri tiko va nga ri fambisa ku fambisa tiko swa tika loko hi veka kulukumba siri ra maphosa hi susa zuma a hi ku hi ta vona hluvuko so ebu leadership ha titshemba hi ta ri fambisa kahle tiko vo ni vulavula ntiyiso lowu nga helela a hi nga wu teki mfumo lowu